Bħala assoċjazzjoni, il-Malta Developers Association illum tirrepreżenta diversi sezzjonijiet fl-industrija tal-proprjetà. Għandna sezzjonijiet bħal kuntratturi, żviluppaturi, kuntratturi tat-toroq, sidien ta' proprjetà, landlords li jikru l-proprjetà, għandna wkoll estate agents, għandna wkoll condominium companies li jieħdu ħsieb il-komun u aħna bħala assoċjazzjoni dejjem naħdmu biex l-affarijiet isiru iktar bis-serjetà. Issa għandna aħbar tajba, ħa nżidu sezzjoni ġdida li ħa tikkomplimenta s-sezzjonijiet kollha u ħa tikkomplimenta wkoll l-industrija tal-proprjetà li ħa nsemmuha Traders Section.
Fiex se tikkonsisti din is-sezzjoni ġdida u għaliex ħassejtu l-bżonn li tingħaqdu flimkien?
Dis-sezzjoni ħa tkun tikkonsisti f'nies f'negozji li huma kumpaniji jew self-employed illi jagħmlu xogħol ta' tilers, plumbers, electricians, kull tip ta' xogħol li għandu x'jaqsam mal-iffinixxjar tal-proprjetà. Dis-sezzjoni għamilniha bi skop wieħed. illi rridu nkomplu nżidu li jsiru l-affarijiet bis-serjetà fuq is-sajt tal-kostruzzjoni. Inutli jkollok il-kuntrattur biss bħala membru tagħna li jkun professional, imma għandna bżonn ukoll lil kull min jaħdem fuq is-sit ta' kostruzzjoni jaħdem b'għaqal kbir u jaħdem kif sippost. Din hija sezzjoni li ħa tibda b'elf u mitejn membru. Ħa ningħaqdu ma' kumpanija li għandha websajt fejn il-plumbers, l-electricians li huma tal-affarijiet tagħhom li jaħdmu bis-serjetà ħa jiktbu isimhom f'dil-websajt u kull min juża s-servizz tagħhom jista' jidħlu fiha dil-websajt u jgħidu kif inqdew. Jekk inqdewx tajjeb, jekk inqdewx mhux ħażin jew nqdew ħażin. Ħalli aħna, eh, ħalli il-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar ikun jaf dan il-trader x'tip ta' servizz jagħti. U awtomatikament kull trader jispiċċa iċċekkjat minn dil-website jara li għandu insurance, jara li għandu VAT number, jara li għandu l-affarijiet kif suppost. U fl-istess ħin bis-saħħa tal-konsumatur stess, mela inti bħala konsumatur jekk kien tkun dejt minn wieħed minnhom, tista' tidħol u tagħti l-kumment tiegħek fejn tajt kif dejt minn das servizz. Minkejja l-kontrovers li jġib miegħu s-settur tal-kostruzzjoni u minkejja li l-MDA dejjem kienet fil-mira ta' kritika mill-medja, Nafu b'fatt li l-MDA kienet kruċjali għat-tkabbir ekonomiku u finanzjarju f'pajjiżna. Minn studji li saru mill-KPMG, l-industrija tal-kostruzzjoni titma' ħafna service providers f'Malta, mill-kbir saż-żgħir. Bħalma nafu, l-MDA hija l-iktar vuċi b'saħħitha fis-settur tagħha. Mil-lum, l-MDA u l-pjattaforma tagħna se tkun qed tilqa' fi ħdana il-ħaddiema kollha tas-snajja' jew il-ħaddiema kollha li għandhom x'jaqsmu mal-industrija tal-kostruzzjoni. L-MDA u l-President tal-Assoċjazzjoni Michael Stivala jinstab entużjast ħafna flimkien mal-membri kollha tal-Kunsill biex jaraw is-settur li jogħla fil-livell li jixraqlu għax importanti ħafna għal pajjiżna.
Permezz ta' dan il-Ftehim, l-intrapriżi u n-negozjanti, inkluż il-fornituri li jipprovdu s-servizz fi ħdan l-industrija tal-proprjetà, se jkunu awtomatikament irreġistrati bħala membri affiljati tal-Malta Developers Association ladarba jiġu rreġistrati ma' din il-pjattaforma. Dan se jġibhom eqreb lejn l-akbar organizzazzjoni li jaħdmu f'setturi relatati mal-proprjetà, Hu mistenni li jwitti t-triq għal aktar titjib settorjali għall-benefiċċju tal-konsumaturi u l-partijiet interessati kollha. X'inhu l-kunċett wara din il-pjattaforma, meta bdiet u kif?
The platform started in the year 2020. We're all very aware that the construction industry is one of the largest industries within Malta. With any industry, as it grows, of course, profit

offer and provide. Għalfejn inħass il-bżonn ta' pjattaforma bħal din u kif jista' wieħed jużaha? In total, we have over 2,500 categories on the platform, whether it's someone painting your home,

Kemm l-MDA kif ukoll din il-pjattaforma għandhom kodiċi ta' kondotta stretta għall-membri rispettivi tagħhom, b'kontrolli rigorużi li qed isiru biex jiżguraw li n-nies tas-sengħa verifikati jkunu kwalifikati, esperjenzati u rreġistrati uffiċjalment biex iwettqu s-servizzi tagħhom. Mhux kull applikant jiġi aċċettat awtomatikament u l-membri jiġu riveduti kull sena biex tiġi żgurata l-konsistenza.

between both parties.
Din il-pjattaforma toffri l-uniku servizz ta' rakkomandazzjoni online f'Malta għal kull min joffri xi forma ta' servizz fl-industrija tal-proprjetà. Din il-pjattaforma flimkien mal-MDA qed jaħdmu flimkien għal għan komuni li jtejbu s-servizz lill-klijenti f'dan is-settur għaliex dan fl-aħħar mill-aħħar ikun ta' benefiċċju għal kulħadd.
Bħala pjattaforma diġitali ħa nkunu qegħdin ngħinu lill-konsumatur jagħżel l-aħjar nies fl-industrija. Dan jiġifieri ħa nkunu qed niċċekkjaw li jekk inti qed tgħid li inti kapaċi tagħmel xogħol, aħna ħa nivverifikaw dan il-proċess billi niċċekkjaw il-kwalifiki, liċenzji u anke esperjenza. Aħna flimkien mal-MDA se nkunu qegħdin naħdmu biex inkunu nistgħu nagħtu rendikont ta' x'ġara fuq sit ta' kostruzzjoni. Jiġifieri jekk inti xtrajt appartament u tixtieq tkun taf eżatt min ħadem dak is-sit ta' kostruzzjoni, aħna ħankunu f'pożizzjoni li ngħidu min kien kulħadd, jiġifieri mill-iżviluppatur sa handyman. jew sa bniedem li jagħmel finishing touches. L-għan aħħari huwa li l-iżviluppaturi u s-service providers kollha jingħaqdu flimkien u jaħdmu bħala team biex ngħollu l-istandards u nġibu prodott finali aħjar għall-konsumatur tagħna. Din hija pass importanti ħafna bħala MDA kuntenti biha għax nemmnu fis-serjetà Nemmnu li l-affarijiet iridu jsiru iktar professjonali, baqgħalna ħafna xi ntejbu fuq is-sitin tal-kostruzzjoni u nemmnu li flimkien iktar ma jkollna l-assoċjazzjoni magħquda u b'diversi service providers fl-industrija tal-proprjetà, nemmnu li l-affarijiet jistgħu jsiru aħjar. Nibqgħu naħdmu biex intkom bħala konsumaturi, intkom bħala ġirien,